Oce, mae tri pwynt sylfaenol yn edrych tuag ni ar hyn o bryd o ran gwleidyddiaeth yn y Deyrnas Unedol. Wrth gwrs, mae phawb yn siarad ar hyn o bryd ambwytu'r sefyllfa i Ewrop a'r mesur sy'n mynd trwy'r San Steffan, y dyfodol o ran datganoli a dylai pwerau symud o Frwsel nôl i San Steffan, lawr i'r i Caerdydd a Caeredin, a mwy na 'ny, mae dadl tu fiwn i'r partïoedd yn y Deyrnas Unigol o ran ble maen nhw'n sefyll a'r ble maen nhw'n gweld y Deyrnas yn mynd yn y dyfodol.
Iawn. Wel, fi'n credu bod ti wedi crynhoi e yn lle'n dda i fod yn onest. Mae... Sa i'n cofio cyfnod gyffelyb i hwn yn yn oes i, fel person wedi bod mewn gwleidyddiaeth ar wahanol lefelau o diwedd y chwedegau ymlaen. Mae'n gyfnod rhyfedd ac mae 'na broblemau mawr yn gwynebu gwlad a chenedl. ar lefel Ewrop, ar lefel Prydain, ar lefel Cymru. Ac fe ddechreuwn i gyda'r peth cynta y dwetha ddwedest ti, oedd y mater yma o bod y pleidiau wedi gwahanu a ddim yn cytuno. Felly mae wedi bod trwy fywyd i, y Blaid Lafur o hyd yn cael problemau gyda datganoli. Cael problemau gyda'r iaith. Cael problemau gyda mater o ffaith, pethau Cymraeg. Ac o'n i'n arfer dweud wrth y, wrth y bechgyn nôl yn y chwe, saith degau, chi ydi Plaid Cymru. Sy'n eisiau Plaid Cymru. Mae yna Plaid Cymru sydd yn cael hanner cant y canran o'r bleidlais yn Gymru. Mae nhw'n cael ei galw yn y Blaid Lafur. Ond dydy Aelodau'r Blaid Lafur, dydy AMs y Blaid Lafur, dydy Aelodau Seneddol y Blaid Lafur, dydy bobl fel Neil Kinnock a'i gwrawd yn y Senedd, yn y, yn y, yn y Tir Fawr drwyddi, dydyn nhw ddim yn deall y pwynt yna, ynde fe. Ond ewn ni ddim ar ôl hwnna ar y foment hyn. Mae Plaid Cymru, wel, Credu bod nhw'n credu mewn ffederaliaeth, ond maen nhw bron ofni dweud y gair. Chi bron gorfod darllen amdano fe, you know, yn y toilet neu rhywbeth, bod neb arall yn gwybod amdano fe, achos dydyn nhw ddim yn dod allan yn gyhoeddus. A chi'n gweld, i fi mynd ôl i ddyddiau pan oedd bobl fel Gwynfor ac yn y blaen yn eofn, ddim yn ofni dim, dweud i ddweud, dim llawer wedi gefnogi fe cofiwch chi, reit, y dyddiau hynny. Nawr, mae gan Plaid Cymru i'w ddeg, neu beth bynnag ydyn nhw, cyhyd â bod dim Bangor yn gadael, yndyfe? Chi wedi cael gwared, maen nhw wedi cael gwared, Dafydd wedi diflannu, a mae Neil McEvoy wedi diflannu, a pwy a ŵyr, felly Adam Price fydd y nesaf, chi'n gwybod, felly ddeuddawen Corbynista, pwy, pwy, pwy a ŵyr. Ond maen nhw'n rhanedig, ond yn wath na'n rhanedig, Plaid Cymru. Os eisiau dweud rhagor. Os eisiau Aelodau y Blaid Lafur, y Blaid Cymru, i ddeall fwy na 'na. Dyna ydyn nhw, dyna'u safiad nhw. Ond beth sy'n digwydd? Chi'n gwybod, 'y fi'n credu, ers datganoli, mae pawb wedi wedi mynd yn hamddenol. Mae y Blaid Lafur wedi cael, o bosib, beth o'n nhw ddim yn disgwyl. Fel fi wedi dweud llawer ei waith, oni bai am Tony Blair, bydde fe ddim wedi digwydd. Ta beth mae bobl yn meddwl am Tony Blair ar Iraq ac yn y blaen ac yn y blaen. Fe oedd y Prif Weinidog. Fe sicrhaodd fod yna gynulliad yng Nghymru a'r Senedd yn yr Alban. Oni bai am arweinyddiaeth a chefnogaeth Prif Weinidog, fydde dim o fe wedi digwydd. Ond ers y dyddiau hynny, mae'r pleidiau yn Gymru fel 'sa nhw wedi ymlacio, ac yn derbyn briwsion o bwerau yn awr, rhai blynydde, cwpl o rei eraill, rhai o blynydde, rhagor. Rhyddfrydwyr Democrataidd yn mynd i glymblaid gyda'r gyda Blaid Lafur, wedyn Plaid Cymru yn wneud e fwy nag unwaith, fel 'se nhw'n timlo i dyletswydd nhw ydi i gadw'r Cynulliad i fynd. Nage, i dyletswydd nhw, pawb o nhw, ydi i llefaru llais Cymru. A nawr wedi dod i'r fan ydyn ni, 'yn ni nawr wedi dod i fesur adael Ewrop. ac mae yna lot fawr o bwerau lle mae Cymru a'r Alban a Gogledd Iwerddon wedi bod yn rhedeg pethau o Brwsel yn uniongyrchol i Gaerdydd neu Caeredin ac yn y blaen. Dan y mesur yma, mae Misus May a'r criw yn dweud, a gymwch bwyll. Ni'n mynd gymifyd hwnna i gyd nôl i San Steffan. Ond gallwch chi, trystwch ni, Wel, mae hwnna'n joc i hunan, ydy e? Trystwch ni, fe byddwn ni'n rhoi rheina, y pwerau yna, nôl i chi. Wel, na. Mae'r pwerau gyda ni'n barod. Mae nhw gyda ni nawr. Sym unrhyw hawl gan Senedd Prydain, i dynnu i ffwrdd oddi wrth gwledydd Prydain, y pwerau sydd gyda nhw ar y foment yma. Nawr, lle mae'r gwleidyddion, ti'n meddwl, yndyfe? Lle maen nhw? Rwy'n meddwl amdanyn nhw yng Nghymru ac yn yr Alban. Lle maen nhw? Pam sy'n nhw'n pregethu'r neges? Ni 'di cyrraedd rhyw lefel o wleidyddiaeth, os ydych chi'n cynhyrfu'r dŵr, os ydych chi'n dweud rhywbeth sydd allan o cyffredin o iechyd, bod y person na, dim, chi'n gwybod. So mae pawb, siwt pinstripe, dwi, tai, pawb yn disgwyl yn gwir, disgwyl rhywun peth, siarad rhywun peth, cerdded rhywun llwybr. Nawr, dim y gwleidyddiaeth na, gyfes i'n ei ni iddo. Gefais fy ngeni i'r weinyddiaeth yn Eirin Bevan a Jim Griffiths a'r pobl yna yn ei ofn, ofn i dim, dweud i dweud. A dyna sydd isie ni nawr yng Nghymru a'r mesur yma. Mae'n rhaid i wleidyddion Cymru ar bob lefel sefyll i fyny, pido bod yn dywedog a dweud i dweud. Achos beth bydd y dyfodol os na newn ni yna? Hwnna yw'r cwestiwn. Ac wedyn, i chi fynd yn bellach, i ddyfodol Cymru, nid yn unig yn gyfansoddiadol, ond fel gwlad yn economaidd. Os oes rhywun yn meddwl bod Cymru'n mynd i fod mewn well sefyllfa ar ôl gadael Ewrop, Maen nhw'n byw mewn byd dydw i ddim yn ei adnabod. A, meddai Andrew RT Davies, a meddai Neil Hamilton, We won the vote, ni enillodd. Ie, chi'n gwybod beth oedd y mwyafrif? Cymaint a tyrfa yn mynd i weld Cymru yn y Stadiwm Genedlaethol. Na gyd oedd y mwyafrif. Crowd mewn thon mewn gêm rhyngwladol. A mae pobl yn dweud na mae Cymru wedi penderfynu. Mae rhan o Cymru wedi penderfynu. Y rhai bleidleisiodd. Dydy, a, a di democratiaeth wedi gorffen ydy e? A i ni'n fod i ddweud, Mehefin 2016, wnaethon ni benderfyniad, Dyna ni. Mae democratiaeth wedi gorffen. Wel, cyhyd y bydda i'n fyw, fe fydd ymladd dros Ewrop yno hyd y dydd ola. Achos heblaw am Ewrop, i ni'n gwybod yn ariannol, yn economaidd, mewn buddsoddiant, mewn cefnogaeth, mewn popeth fedrwch chi feddwl amdano. So i ddod i'r cwestiwn wedyn, wel pam bleidleision ni felly? Pam ddigwyddodd beth ddigwyddodd? Rwy'n meddwl yn y lle cyntaf oedd yr ymgyrch dros aros yn ymgyrch gwael. Uh, codi ofnau, codi... Dyle fod wedi bod yn llawer o uchelgeisiol. Beth ydy breuddwyd o Ewrop? Beth mae Ewrop yn golygu i ieuenctid ein gwlad ni? Ymlaen, ymlaen, ymlaen. Ond gwnaethpwyd ddim hynny, ynde fe? So mae rhaid ni ail-gydio yn yr holl bethau yna. Wel, dyna ni. So i'n gwybod, le rwy'n mynd ar ôl hyn a chan. Um, mae yna le i bryderu, ond mae'n rhaid i ni ymladd a dal ymlaen. Mae'n rhaid i bryderu ar Ewrop, Os ydych chi am i fi i wneud rhywun proffwydoliaeth, rydw i ddim yn credu a dawwn i byth. Dyna rwy'n credu. Mae'r peth rhy fawr, rhy enfawr, yn fasnachol, yn economaidd, yn ariannol a phopeth arall, mae e lot rhy fawr. Gallwch chi ddim dad-wneud 45 o flynyddoedd o gyd-weithio. mewn rhyw beth, dwy flwyddyn? Wel, sdim rhaid i chi fod â PhD, nag oes e? I ddeall, i ddeall, dyw hwnna ddim yn mynd i ddigwydd. Dim fel 'na mae'n mynd i ddigwydd. So, so i'n gweld ar diwedd y dydd a ddigwyddiadau. Ond beth sydd yn angenrheidiol yw'r mater yma o ddatganoli a ffederaliaeth tu fewn i Prydain. ni wedi bod llawer rhy ganolog, gormod o bwerau yn San Steffan ac yn yr establishment ac yn y Whitehall ac yn y blaen ac yn y blaen. Mae eisiau ni fyw fel pobl. Uh, beth yw gael allai feddwl amdano? A dan blid, efe, wrth feddwl am fy Nghymru, fydde Dafydd Iwan, ac am daw greiw i'n llygaid i, efe, a hwnna yw'r pwynt. Eisiau ni meddwl am gwlad a chenedl.